Wel, llon gyfarchiadau mawr i chi Elinor ar yr achlysur llawen a llawn hwn, a phob dymuniad da a bendith i chi yn y gwaith yn Dijon Penri ac ar hyd ac ar led y wlad. i chi ac eich staff. A diolch yn fawr iawn am bob cydweithio ac am bob cymorth fi uh, o'ch ti chi yng nghyfeiriad yn ne ar hyd y saith mlynedd ddiwetha. Wy'n trysori y blynyddoedd hynny yn fawr iawn. Bendith Dyw arno. A diolch am y cwrdd. Wel yn diwen gwrdd llawn a llawen. Ac yn di ni di cael bendithion ma hynny'n gysur mowr i fi nawr yn tyfe? O begid os na cewch chi dim byd arall wi'n credu bod ni di cael bendithion mowr. Diolch i chi amdanyn nhw. I ni'n troi i Efengyl Matthew ac i'r bymthegfed benod, ac at yr ail ddarn o'r ysgrythur a ddarllenwyd gan Jean, a diolch Jean am i darllen nhw, ffydd y Gananeaeth. Mae'r CP a hwn, a fel i ni'n gwybod yn iawn y mae Matthew yn ei gopïo fe. Fel y mae Luke yn tai wrth gwrs. Ond i ni'n sylwi wrth gymharu y ddau ddarlleniad bod, bod Matthew yn diwygio'r darn yma'n sylweddol iawn y dweud y gwir. yn ei ddiwygio fe i'w amcanion i hunan. Beth yw amcanion Efengyl Mathew? Yr Efengyl mwyaf Iddewig ohonyn nhw i gyd. Talcen caled iawn sta Mathew i witho yno fe. Mae e'n cyflwyno Iesu. Mae e'n cyflwyno Iesu'r Mesoea i ddewon. Mae e'n cyflwyno Iesu i bobl sydd yn credu bod nhw'n gwybod y cwbl sydd i wybod am grefydd a Duw a chyfres a phopeth arall. A lle bach eitha tyff yw hwnnw i witho, ond fanna mae Matthew yn cael ei hunan. Pan o'ch chi gin yn darllen y darlleniadau o'n i yn holi fi fy hunan odw i di bod yn gall i ddewis y darn hwn. Oblegid a dweud y gwir mae hwn yn ddarn peryglus. Oblegid wnesoch chi sylwi fel finne, fel i fi 'di sylwi wrth fyw da'r darn yma am rai wythnose, dyw Iesu ddim yn dod drosto'n dda iawn. Mae Iesu, mae chi arf yw hwn. Mae Iesu yn rhoi'r silent treatment i'r fenyw yma. Mae e'n ei hanw i byddu ddi'n llwyr. Mae e'n ei gwsio ddi'n llwyr o'i feddwl o'r neilltu. Dyw i'm ei gael. Derwyn Morris Jones glywes i'n dweud y bydde fe'n aml iawn ar ei daith o Tŷ John Penri yn Hel Sant Helen, Y byddai fe yn cwrdd â o leia unwaith yr wythnos, werthwr neu werthwraig y Big Issue. Chi'n stopo da gwerthwr y Big Issue bob tro chi'n ei weld e? Nagych. Chi'n neud rhywbeth tebyg i fi, i chi'n esgus bod chi'n di gweld nhw, ac i chi'n gallu byw wedyn gyda'ch cydwybod. Ac fe wnaeth derwyn hynny ar ei gyfaddefiad ei hunan rhyw ddiwrnod. Ac wedi paso'r person yma rhyw feddwl mewn rhyw hanner canllath, diawch well di fi nôl ef i di brynu yn yntyfe. A medde'r person, Thanks for coming back, oedd hi di sylwi? I've been invisible all day. Sneb di'n gweld i. Na ffordd i ladd rhywun. Na ffordd i fita rhywun, na ffordd i ddifo rhywun. Silent treatment. Ac mae y wraig yn cael hwn da Iesu. Mae Iesu yn ei bychanu ddyn difrifol. O blegid mae yn ei chyfri hi gyda'r cŵn. Nid compliment oedd hwnna. Dyna un o'r insults mwya fis y gallech chi i roi i rywun. Dyw e ddim yn deg cymryd bara'r plant a'i rhoi nhw i'r cŵn. Rhag ofn i fi wneud cawl, a'r cawl mwya allen i wneud fel pregethwr Cristnogol yw bo fi'n bychanu enw Iesu, dyw hi ddim yn fwriad 'da fi wneud hynny heno. A dyw hi ddim yn fwriad 'da fi ddweud fod Iesu'n insulting, dyw hi ddim yn fwriad 'da fi ddweud fod Iesu'n haerllug, dyw hi ddim yn fwriad 'da fi ddweud fod Iesu'n ddyn od. Na ddelo gair o'm genyn ddirgel nac ar god o danfod Iesu annwl yn wastad wrth fy modd. Dewch nôl i Efengyl Matthew am funud. Be mae Matthew yr Iddew yn neud wrth lunio i Efengyl i gyflwyno Iesu i Iddewon? Beth ych chi'n weld yn rhedeg drwy efengyl Mathew? Ych chi'n gweld rhyw flashbacks o'r Hen Destament? Ac ych chi'n gweld un person yn arbennig, a gweud y gwir, chi'n gweld doi. Joseph yw un, a dwn i fe fod heno. Chi'n meddwl pwy o'r llall i chi? Moses. Pwy yw Iesu Efengyl Matthew? Pwy yw Iesu Matthew? Pwy mae e'n gyflwyno i Iddewon? Chyma pwy hwn i chi? Hwn a anwyd yn yddiau Herod Frenin pan oedd boes o dan fygysiad.

Chymod pwy hwn i chi? Hwn yw'r un tebyg i'r un yr agorodd y dyfroedd pan ath e trwy hyn. Pwy yw hwn fi yn yr anialwch am ddeugen diwrnod, onid hwn yw adlais o'r un fi oedd yn yr anialwch am ddeugen mlynedd? Ac onid hwn draddododd y bregeth ryfeddol honno, os pregeth yn dyfe? Hwn aeth i fyny'r mynydd. Onid hwn yw adlais o un arall aeth i fyny'r mynydd a chyflwyno'r deng air deddf? Pwy yw Iesu Efengyl Matthew y Moses Newydd? y Moses Newydd. Arweiniodd y genedl i fywyd. Hmm. Mae lot o bobl yn credu mai exam yw'r deg o'r chymaint. Exam i chi mynd i ffili iddi cyn eisiau. Pan o'n i'n yr ysgol, o'n i'n gwybod bod ambell i arholiad bydden ni'n ffili iddi cyn dechrau. Maths nawr, gwelwch, di fe? Mae da fi rhywfaint o ddig. Beth o'ch chi fod i'n neud? Beth o'ch cwt o'r banc fod i'n neud â log tables a pethau fel la? Beth sydd gyda ni yn y deng ai'r deddf Dyw yn cynnig patrwm byw i'w bobl. Patrwm byw sy'n nhw'n ei fyw e, dden nhw'n tynnu'r byd. Nid yn gymaint ati nhw, ond ati Dyw. Beth ni'n cael gyda'r un aeth i fyny'r mynydd, da galw i ddisgyblion ato, i ni'n cael, i ni'n cael patrwm bywyd teyrnasiad, teyrnasiad Duw. Yn Efengyl Matthew, y mae Iesu yn fab Dafydd reit o'r dechrau, o'r achres.

Moses. Pan gas yr iddewon afel ar y bywyd oedd Moses yn ei gynnig iddyn nhw. Ni iawn. Mae yna risg pan ni'n ni'n cael trysor yn dos e, bod ni'n ei gadw fe i ni'n hunain. A dyma stori, dyma stori Israel. Mae Vivian Jones yn ei lyfr Helaetha dy, dy deyrnas. Helaetha dy babell, mwyn cofio enw, e, Helaeth, diolch Dewi. Mae e'n cyfeirio at CH Dodd. Mae hwnna'n blast from the past i chi. Ond fi oedd rai o chi yn Steddfod Wrecsam leni yn talu gwrwgeth iddo fe siwr o fod un o blant Wrecsam. Ysgolhaig o fri ym myd y Testament Newydd. Fe gyhoeddodd e lyfr yn 1920, The Meaning of Paul for Today, a cyn bo chi'n tasgu i ddweud mae'n 2025 erbyn hyn, fe gafwyd argraffiad arall yn 1958, ac mae e'n gymaint drysor ag o'dd e bryd hynny. Mae Dodd yn dweud, Mae tasg fwyaf Iesu, yr un y dasg nath Iesu gydio ynddi a'r un anoddaf, oedd rhyddhau trysorau ffydd Israel i bawb. A fydden ni'n mynd mlaen i weid fanna wedyn ar sail rhyw ysgolheigion wedi darllen, wi'n sicrhau chi. Mae dyna pam y croesoeliwyd Iesu. Croesoeliwyd Iesu am ei fod e wedi herio hunanoldeb a balchder yr iddewon. Croesoelier ef beth i ni wneud a siwd at ddigol. A dyma ni'n dod yn glwp i'n testun. Gobeithio bod hwnna'n mynd i fod yn help i ni nawr. Y mae Iesu, medde Isaac Thomas, yn cywiro. Y mae Iesu yn cywiro galwad Israel. Lle mae Israel yn methu, lle mae Israel yn hunanol, lle mae Israel yn cael amdani hun, y mae'r Mesoea Iesu. Y mae'r Mesoea, y mae'r Moses newydd yn rhyddhau, yn rhyddhau'r trysor i fod yn eiddo i bawb. Nid ar amrantiad, Nid ar amrantiad i chi'n cywiro dim byd. Ac i ni'n gweld yn y darlleniad hwn, yng nghyflwyniad massive o Iesu, i ni'n gweld mai proses yw hi. Chi'n cofio'r siop quick save? Sim lot o quick save yn y Testament Newydd. Dwi. Mae'n cymryd amser. Mae'n cymryd egni. Mae'n broses, mae'n ddatblygiad, mae'n esblygiad. Adeiladu pobl i chi. Adeiladu cymeriadau i chi. Cryfhau calonnau i chi. A'i ddifedu ei neidiau i chi. Sa chi'n neud na'n cwic, sa chi'n neud na dros nos. Mae'n cymryd, mae'n cymryd amser. Iesu yn cwiro, yn cwiro cam ddealltwriaeth, yn cwiro cam ddehongli enbyd a thrienus, cenedl Israel. Aeth Iesu oddi allan, aeth Iesu allan oddi yno yn hytrach, ac ymadawodd i barsau Tyrus a Sidon. Chi'n gwybod pwy oedd di magu yn, yn Tyrus a Sidon i chi? Chi'n gwybod pwy oedd, um, pwy oedd un o blant enwog yr ardal na i chi? Chi wedi clywed sôn am Jezebel oeddi chi? Meddyliwch am hyn ar bod Matthew yn ysgrifennu at Iddewon ac yn dweud fod Iesu wedi mynd allan O gael dadl gydag ysgrifenyddion a Phariseaid, oedd am gadw'r cyfan iddyn nhw'i hunain a dweud, dim ond un problem sydd da ni, dim ond un problem sydd gyda ni fel Iddewon, ynghylch cadw hwn, a'i gadw fe'n bur ac yn lân, a'i gadw fe'n gywir ac yn briodol, yn problem ni yw pawb a phopeth arall. Mae hwnna'n cael ei adleisio mhob os glywon ni hwnna yn yr United Nations yn New York ddo. Problem fawr y byd yw pawb ond America. Pawb! Ac yn un i glywed gen San Steffan, problem fawr y byd yw migrants. Problem fawr Cymru, problem fawr pawb. Mae popeth tu fas. Mae popeth tu fas yn broblem. Mae pawb sydd tu fas yn broblem. Beth ych chi'n neud â problem? Ych a gwared i. Nid Cananees yw hon yn ôl Marc, ond Siro Phoenician. A gweud y gwir, dyfais rifeinig yw hwnna. hunaniaeth wedi cael ei orfodi arnoch chi, a dwn i hwnna fod. Mae Matthew yn dweud, na, na, na, na, na, cananies yw hon. Mae hwnna'n newyddion da o ble gyd mae'n dangos bod llyfr Joshua ddim yn gyfan gwbl accurate. Achos yn ôl llyfr Joshua, mae'r cwbl lot wedi lladd. Mae cwbl lot wedi cael ei dinistrio. Hynny yw, beth y'n ni'n cael? Beth yw cof cenedl y Cananeaid? Y bobl hynny nath oresgyn hil laddiad Israel yn, yn ei gwlad. Beth oedd ei cof cenedl? Beth oedd cof y genedl? Beth oedd mame a myngyz a hen fymgyz a tatcyz yn adrodd wrth ei plant ac wrth blant ei plant? Ni oedd yn byw yn y wlad hon. Ni oedd yn byw yn y wlad hon ond atolwg. Fe ddaeth rhyw bobl a meddiannu'r lle, a chymod beth neson nhw? Fe neson nhw'n lladd ni, a'n difan ni, a'n demsgyn ni, a'n bychanu ni, a'n sarnu ni, neson nhw bopeth er mwyn yn dileu i ni oddi ar wyneb y ddeiar. Mae yna hanesu neu ddoi, chi'n cofio o lyfr Joshua, yn oes e? Fe gwmpodd Mirie Jericho heb bod neb yn codi bys. Ac mae'r awdur o'r farn mai Duw gwmpodd nhw. Achos oedd yr offeiriad wedi bod yn martio rown am saith diwrnod rhwth i Itgyn. Ond hwn sydd yn dristach fyth yn yn ddi bi. Chi'n cofio pan o'n, pan o'n nhw'n taclo Ramoried? Ac oedd a lot, oedd a lot ohonyn nhw i ladd to, ond oedd y dydd yn tynnu miwn. Ac o'n nhw ofon sy'n tywyllu Fydde rhain yn gallu dianc a cwto. A gas rhywun y breinwydd, beth am ofyn i ddiw lonyddu yr haul yn yr awyr am sbel er mwyn i ni fenni'n gwaith. Ac arhosodd yr haul yn llonydd, a safodd y lleiad, nes i'r genedl ddial ar ei gelynion. Wait for it. Ni fu diwrnod fel hwnnw na chynt nac wedyn, a'r arglwydd yn gwrando ar leb dyn yn wir, yr arglwydd oedd yn ymladd dros Israel. Dwi'n falch bod Dewi Eirig wedi gweud wrth Jill a finne am siorc yn y coleg. Cofiwch chi mai Iesu Grist yw Arglwydd yr Ysgrythurau. Cofiwch chi mai Iesu Grist yw Arglwydd yr Ysgrythurau. Odych chi wedi clywed Iesu eriod yn darllen hwnna gydag argyhoeddiad? Sa i wedi. Ffydd y Gananees. oedd wedi goresgyn y dialedd a'r casineb a'r creulondeb yr atrasedd gwaetha allech chi byth feddwl amdano fe, a hynny yn enw Duw. Un o'r pethau mwyaf diawledig yn yn byd ni heno yw fod na bobl sydd yn darllen yr un Testament Newydd a chi a fi yn bolon, yn bolon hyrwyddo, yn wir yn bolon dweud hyd at Hyd at farw bron, ewyllys yr Arglwydd yw bod rhyw bobl yn diflannu o wyneb y ddaear. Maen nhw wedi gwneud profion ar ryw sgerbydau nawr yn ardal Tirus a Sidon ychydig blynyddoedd yn ôl. A maen nhw wedi ffindo mas bod 90 y cant o genes pobl Lebanon, Libanes heddiw, yn Gananeaidd. Be wnaethon nhw? Be wnaethon nhw o'r esgyn? Mae chi ddiddorol. Mae Iesu ar y ffordd i Tyrus a Sidon. Mae'n ymadel ar bobl yma sydd yn gwybod y cyfan oll am grefydd. Ac mae'n mynd i Tyrus a Sidon. A beth sydd yn digwydd yw, dyw e'm yn cyrraedd yno cweit. Mae'n mynd i gyfeiriad, i gyffiniau Tirus a Sidon, ac mae hon yn dymas i gwrdd â fe. Nawr, fydden ni licio meddwl hyn. Mae hi'n cerdded nôl i wlad Canan. Mae hi'n cerdded nôl i'w sirioges. Mae hi'n cerdded nôl lle mae cof yn dweud si hi lle roedd i gartre, a chmo beth, o, mae Matthew yn glyfa. Mae yna beder, mae yna beder y gwraig yn cael ei henwi yn achres Iesu, yn e? Beth yw cenedl tair ohonyn nhw? Perthyn i ba genedl y mae Tamar, Rahab a Ruth? Cananeaid bob un. Pob un o'n. Sir Cyrie yn y Groeg Arglwydd. Sir meddai'r cyfieith, ie, yeah, maen nhw'n meddwl mai hwnna yw'r cyfieithiad gorau fanna. Ond mi oedd y Gananeas yn gweld mae tir cyffredin rhwng ni.

Oherwydd y mae fy merch yn dioddef yn enbyd. Yn Marc, gofyn am drugaredd i'r ferch mae yn Matthew, na fi sy'n mae ni. Na chi arwydd pendant fod yn, pan bod yn byd ni, pan bod yn byd ni mewn man, mewn man dieflig, un o'r pethau ni'n gwybod yn syth yw fod yn plant ni ym meddiant gythreiniad. Mae 'na blant bach yn 'yn byd ni hŷn o ym meddiant Bethleilied ac mae hi'n fyd sydd eisiau trugaredd. Na chi arwr? Mae 'da ni rywbeth gwerthfawr iawn man 'yn na 'dyn ni ddim yn 'neud digon ohono fe, wi'm yn credu. Y ferch sydd yn dioddef, y fam sydd yn gofyn am drugaredd. Be mae'n gwneud? Ac os ga i ddweud fel tad, wi'n credu bod mamen well na ni ar hwn, fechgyn. Maen nhw'n cyd-ymdeimlo. Dwi'n cofio oedd Mandy mynd â'r bois i gael injections yn y, yn y, yn y surgery, oedd hi'n dod nôl yn llefen. Wedyn si, beth sy'n eisiau ti lefen o? Nage ti sydd wedi cael yr injection. Mae teyrnas gref a yrhaith i deddf yw cydymdeimlad mai. Mae dy fi ferch sydd mewn enbydrwydd ac wy'n twmlo gyda hi. Arglwydd trugar ha. Mae Marcus Borg yn dweud bod ni ychydig bach yn esgeulus pan i ni'n dod i sôn am, am drugaredd ac am fod yn drugarog. Mercy a compassion. Mae e'n mynnu bod ni'n esgeulus o, o'r agwedd compassion i drugaredd. Oedd e gyda Gwilym Ireithog,

Fi a sy'n cael ei sylwi. Rhaid i chi wedi. A mae'r disgybrio nawr yn stepo mewn. Beth i'n mynd o yma? A'i llefen a'i gwyddi, mae'n debyg yn ôl y droig yn ei oedd e'n wyddi di stop felly. Niwsans, beth ydi yn fynd o yma? Gloi. Nim hanfonwyd at neb, ond at ddefaid colledig ti Israel, allai'n dy helpu di. Ond daeth Isai ac ymgrymu o'i flaen. Mae'r gair ymgrymu yn awgrymu addoli, allai fe fod hefyd bod wedi taflu hunan o'i flaen e mewn protest. Ti ddim yn cael mynd o man hyn, bod ti wedi mendithio hi, ni clywed adlais nawr o lyfr Genesis yn dyn. Am frwydro gyda Dyw. Ti ddim yn cael mynd, bod fi wedi cael y mendithio o blegyd. Y mae hyd yn oed digonedd yn o ti. Y mae digonedd yn y ddarpariaeth i sicrhau bod hyd yn oed y cŵn yn cael briwsion o dan blate y plant. Be mae Iesu'n neud? Chymod beth fi'n credu mae'n neud mynd hyn? Mae'n rhoi spes. Chi'n gweld, nid gwaith dros nos yw cywiro, yw cymodi, yw bod yn heddwch, nag efe. Donald Trump oedd yn mis ordo rhyfel Ukraine mas mewn peder awr ar hugain, medde fe. Nid dros nos, nid rhywbeth cloi, mae eisiau spes. Ges i'n galonogi gyda chi Elin ar ardd gyda chi Alun, neu wedi sy'n feddwl am y testyn wedyn. Ie, mae yna bobl, medden nhw, os e. Bobl y cyrion.

I ni'n gorfod rhoi amser i densiwn. I ni'n gorfod rhoi amser i weithio trwy anghytundeb. I ni'n gorfod rhoi amser i onestrwydd. Mae amser bluff wedi bennu yno ni yng Nghymru. A dyma beth dwi'n credu mae Iesu'n neud, nid na cau'r wraig mai, ond mae, en, mae Matthew yn dangos i Iddewon gryndwch. Fel na fydde chi wedi ymateb i'r wraig, ond beth mae Iesu'n neud mewn gwirionedd, mae'n rhoi sbes iddi, mae'n rhoi clust iddi. John Stott, sy'n sôn am genhadaeth, Y genhadaeth sydd wedi methu gyda ni, chi'n gweld, y genhadaeth bod ni'n gwybod y cwbl, bod pobl yn dod â'u cwestiynau ato ni ac i ni'n eu hateb nhw. Meddai acw em, na gen y gyda'n beth yw cenhadaeth, partnership yw cenhadaeth. I chi'n dod â'ch cwestiynau, maen nhw'n dod â'u cwestiynau i e- eglwysi arall, beth am y byd? Os gyda'r byd, nad yw ein golwg ni heb Grist, Os gyda'r byd rhywbeth i ddysgu i chi a fi heno. Os da pobl Greenpeace falle rhywbeth i ddysgu i ni heno. Os gyda David Attenborough rhywbeth i ddysgu i ni heno. Os na le gyda ni am ddeialog, os gyda ni le am sgwrs, odi Eglwys Iesu Grist yn bolon creu sbes? Glywes i Hywel Teifi, Ww, ww! Sori, bois, fi'n bennu mewn dwy funud. Glywes i Hywel Teifi yn gweud mai dyma'r gwaniaeth rhwng Pantycelyn a Daniel Owen. Mae Pantycelyn yn mynd i'r Society profiad ac yn dweud, fel un fi'n gweld pethau, fel un i fi'n twmlo, shwt i chi'n twmlo? Ond erbyn i ni gyrraedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg oedd Daniel Owen yn dweud wrth Rhys Lewis, Sy'm eisiau ti weud popeth yn y seiat, gofa. A eisiau ti gweto rai pethau sy'm eisiau ti fod yn agored yn y seiat o bob man, gwisga gwgwd rhan mas. Mae hon yn benderfynol, ydy. A mae Iesu wedi rhoi'r lle iddi. A mae Iesu wedi rhoi'r lle iddi arllwys i chalon mas ac yn y diwedd mae'n cwmpo i flaen e mewn addoliad, mewn protest, galwch, wel protest am ei aed i ni, yn tyfe? ac mae'n cwmpo o'i flaen e. Mewn. Mae'n taflu hunan, dyna'i ffydd pistis, ymddiried, twli'ch hunan fel plentyn ar gôl ei fam. Syr, helpa fi! Syr, na, fe ydw i'n dymuno. Chwp pwy sydd yn dod i'n feddwl i fan hyn? Mae hon tymed bach o blast pan mae Sheila Cassidy, i rai o chi'n cofio amdani ddi, y meddyg oedd yn gweithio yn Chile yn y 70au adeg Pinochet. A gofynnon nhw i Sheila Cassidy, Doctor, fyddech chi'n bolon trin un o'r bobl sydd wedi cael ei saethu gyda'r llywodraeth? Hush hush, job. Ac fe wnaeth hi, a gas ei charcharu ac fe gas i i harteithio, ac mae disgrifiad o'r arteithio fan hyn. Os ydych chi'n ei ddarllen e, peidiwch â darllen e cyn mynd i'r gwely. Mae'n raw! A beth yw enw'r gyfrol? The Audacity to Believe. Elin, yr chi yw'r cyfieithydd, beth yw audacity yn Gymraeg? A, tydewrder yn ei de. A'r llugrwydd, dyw hwnna ddim yn neud e. Beth i fi eisiau dweud yw, der, daring. Chi'n cofio yn yr ysgol, fi'n dero ti. A chymol yma wedi cael mincyd y teitl, ac mae'n ei ddyfynnu fe war y teg, Martin Luther King. Nobel Peace Prize Acceptance Speech.

Y bobl oedd yn dadlau, Ni pi a wn, ni pi a'r efengyl, Jesus is mine! Mae eiddo fi fy Arglwydd mawr! I believe that what self-centered men have torn down, other-centered can build, rebuild. Dyn ni ddim yn gwybod beth sydd ar dyfodol ar ein cyfer ni. Mae rhywbeth yn dweud wrtho i fe rhaid i ni fod tyma bach mwy gytsi yn yn ffydd. I ni'n byw mewn byd cas. I ni'n byw mewn byd hyll. I ni'n byw mewn byd sydd yn trafod pobl, yn trafod creaduriaid, yn trafod y bydysawd fel pe bai e'n ddim byd ond adnodd ar gyfer yn lles ni Balch ac hunanol ac arwynebol ni'n hunain. Ma'n byd ni, mede. Ges i anrheg gyda chyfaill i fi o Greenbelt, llyfr o eiddo John Philip Newell, Iona, The Great Search, a mae e'n dweud mai dyna yw pennawd da ar yr cyfnod 'yn ni'n byw ynddo fe, yr ymchwil mawr. Beth sydd yn peri bod plant yn llefen yn ein byd ni heno? Beth sy'n peri bod plant yn llefen? Beth sy'n peri bod plant yn llefen yn, yn Afghanistan newyn, miliynau ohonyn nhw, heb fwyd? Beth sy'n peri bod plant yn llefen yn Gaza heno, newyn a bombs? Beth sydd yn peri bod plant yn llefen mewn cant a mil o fannau yn ein byd ni heno? Hunanoldeb, diffyg perthynas, a'n diffyg perthynas ni â'r greadigaeth sydd yn gartref inni. Beth mae y bobl hyn o Tyrus a Sidon fodern yn dyddie ni'n wylo amdano fe yw iachâd yn yn perthynas ni â'n gilydd ac yn yn perthynas ni â'r greadigaeth. ni ar man hyn yn rhywle oedd yr hen briordy ife? Meddwch chi am yr diwinyddion Cymru codwch. Y gan Annies yw hon ac mae hi moyn diwinyddiaeth ac mae moyn ffydd gynhenid. Ie, a'r bobl fan hyn yn llunio bod yr haul a'r lloer a'r sêr i gyd yn uno mewn moliant i Dduw, y cyfan oll. Mae Mathew yn bennu gyda Rhoddwyd i mi bob awdurdod. Yn y Saesneg, mae all yn dod yn aml yn y darn yn y comisiwn yna. All peoples! Bob creadur. Diolch am ffydd y ganan eas. Wy'n gweddio o fyd i wneud cyfiawnder â Iesu Grist, er gogoniant i'w enw. Amen.